manhoko manhoko mabuja tauya anodza nyasi iro zuva rochimakumi mairi nonhatu mumwedzi uno wakurume haa tiri kuramba tichirwadziwa nonyaya yajobosikara ari kuramba akapfikirwa mujere hwii kutongiwa nyaya yechipera ipapa aribe kubatiwa nomhosva asi achindorima akapfikirwa zvakaita kuoma chaiko rekai tiringe zviri munhau dzanyasi nyasi idi wamwe wari kurara noshangu mumagudza kugudugudza chaiko nadzo asi palibe chokuita iro firimu riya ragoferefetiwa noe aljazira raburitsiwa nyasi ratanda kuburitsiwa chikamu chokutanda pazvikamu zvina zviripo ipapa pakaita kunyangariwa awa rese rapera vanhu vari kuringa nokuona iye Hubert Enjere pabodzipo naPlatini pabodzipo naEwan Macmillan pabodzipo nana Radland pabodzipo newamwe ana Henrietta Rushwaya no aimi pakaita kunyangariwa mazita anga arita kuita kupotsewa kunge vanhu vari kupotsera dope aidi palibe chisvinu rekai ipapa tione kuti zvinoburika sei kwaiwo bhangi ronyika apa vodzipowo nevamwe vese vakanga vari kunenedzehwa kuti ndiwo wanoita zvekutekaidza mari zvisiri pamutemo wachiuya kowacha mari yawo nogoridhe rekuzimbabwe kwaiwa nhuwesewa aa waramba kuti aiwa tinomhosva apa wanga wari kuziva baa kuti wese wakabatiwa waripo pachivhitivhiti wachireketa yube dangere apa anoramba achindoreketa kuti a ah, ini ndiri munhu wamwari ini ndinoita zvese kuti zviitike apa ari kutadza kuziva kuti zvaari kureketa kuti ndiri munhu wamwari nokubai kwaari kuita ikweyo a ah, kusvinuba paribe chinoreketa umwari ba ipapa rekai tigoona kuti vanozviita sei kana wachiripo wachiri kufunga kuti iyeyu munhu wamwari aiwa Aiwa haa muchadeiko chimwe zviri kuburika pachena zvega rekai tigomira kuona ipapa kuti zvinenge zvakamira sei parapera raburitsiwa nyasiri kwaiwa munangarwa kuti waonewe kwaifanira kuburika madhora okuamerica zvuru mazana mairi 200,000 pachirungu haa ndipo munotoona kuti yaa pakaita kunyangarirwa mukada kuwerenga nekuwedzera ku, kuona kusanganisa mari dzese dziri kureketiwa newanhu wese wa kuti dziri kuburitsiwa kubuda muzimbabwe zviri kutoreketa pachena kuti pamwedzi nopamwedzi bhiriyoni chairo rinenge richitoburika munyika a imi chifungai kuti kana pari kubuda bhiriyoni chairo romari munyika zvisiri pamutemo imari iyi iri kuramba ichisara tinosara tinokwangwaya tiribe kana chibodzi dai bhiriyoni rese iroro raiseenzesiwa kuita zvinhu zvinouraya zvinoumba nyika Ah, moti kana kuti wabveta aida palibe kana mubodza aimboti ibvai munhu wese aindoramba ari aiwa tiri svede svede palibe chokuchema asi rekai tirambe takaringa kuona kuti wachaita wacha sei wakuru onyika wono zviri kuburika zvinhu wabiti newamwe watanhatu waburitsa rimwe bhuku ravo ravakatenza kuti how populism is rewiring the world pakaita kunyangariwa tati tariverenga baa kuti tizive zvirimo mukati asi kana tariverenga tinokunyepai kwaino hurumende tawana imwe nzvimbo yokuti tiwakirepo kare chimwe chikoro chiya choglobe and phoenix chakavhiringidziwa nomakorokoza akachera kusvikira chadhirikira mukati rekai tione kuti zvine chazvinobatsira chere nokuti wagoreketa iwo kuti kwaita taita kuti nzvimbo yacho inge iri mumhera momugwagwa mukuru unobva kuharare uchienda bulawai uya rekai tione kuti zvinenge zvipera sei ipapa nokuti mm, pari kuningisika kuti pari bechisvinu heno kuti iwo wana makorokozawo wanitadza pokare chere kuchera zvinoita pokare kuti chidhirikire nokuti ipapa aiwa kundoita kunyunyurudza ro, ronda asi chakonzera kuti ronda rivepo chiri kubatiwaba chinova ndicho pokare chakafirifetiwa neal jazeera chichi chomari iri kundobuda munyika nogoridhe riri kuburitsiwa kuti zviite kuwacha mari kwakanaka kwaiwaiwaye wakaenda kubato rezanupf wachibva kubato retriple c pamodzi vono remdc nomamwe mapato anopikisa waakabvumirwa kuti wapindeko kwikwidzapo kare kunoarimo muzanupf kare imomo kutsvaka kuti mbani achamirira bato rezanupf musarudzo dziri kuuyadzi haa rekai tione pamugoera papa wakati ndio pawachaita zvesarudzozvo tione kuti wachaita sei mazita wo wachaburikawo kuti wakunda tichayaheno kuti tichayaziva lini asi haa panenge pachaita kukubana chaiko kusvinu rekai tigoramba tichiona maamirirozvo Magetsi munyika yaNyasi ari nani. Nyasi nyika yese iri yakwanisa kuburitsa magetsi anoita mamiriyoni omawati mazana masere enogumi 810 megawatts. Haa ndofunga kwese kwese kujecha ku magetsi andoramba ari kuburika pachena zviri nani hwii zvinomboitika mamazuva kana zvaiitika nozuro asi tinondoziva kuti kune vamwe vanoramba vakatsitsirirwa nonyaya dzacho dzokuti magetsi anoramba achindoita kuvhiringidzika chaiko zvakaoma. Kwainozinwa izvezvi wanhu wese munyika wari kuita chikwereti chinoita mari yomunyika mabhiriyoni gumi nopfumbamwe 19 billion aa pakaita kuoma kwaiipapa wanhu wemigodhi pabodzi po no wanorima mapurazi makuru Watori nebhiriyoni ribodzi nochidimbu wohurumende waano mazana mashanu omamiriyoni zvinoita zvakadaro dando zvakaita kuoma kani pakaita kunyangariwa waagotoreketa iwo kuti zvimwe zvaakukonzeresa kuti watadze kuburitsa mvura zvakanaka ndizvo nyaya zvochikwereti zvi heno kuti zvichagoneka chere kuti maridzo dziende kwadzinofanira kuenda Tiri kufara kuti munyika medu mvura hwendo huno aa yakapurana zviri nani. Madhamu edu ari kuita kuita kudirana chaiko. Mazhinji madhamu ari kutaikira, mamwewo ari kutaikira ba asi zviri kunakidza kuti madhamu ese ari munyika kuzara kwawo kwave kwasvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nonhatu kubva muzana 93 percent pachirungu. Aiwa tinotenda yawe nokunayisa mvura ku ndokusvinuka. Tindolinga madhamu, iro dhamu redu ratinoditsa chairo roKariba rinotipa magetsi kwaizvezvi rakasvika pachikamu gumi nosere 18 percent kubva muzana. Rekai tione kuti mvura iyi wacharamba wachigaya kusvikira riniko magetsi akawanda nokuti ipapa kwai munairiwa yaita hwendo huno Haa heno kuti zvachinja chere kana kuti zviri kudii nokuti gore rapfuura nguva ino range riri pazvikamu makumi mairi noribodzi kubva muzana rikai tigoramba takaringa kuti chii chaitika ipapa asi dai wari wamwe waita bawo rokunhadzirisa kuti kuhwangeku nokuharare nokubulawayo nokumunyati kwese kubikiwe magetsi anokwana kuti nyika iite zvakanaka marasha aizazaza ari kuperaba heno kuti wari kumboita kunyimira sei zviri kudando tikaringadzo mutambo tiri kufarawo kunyepa yekuti zimbabwe yazohwinawo pamutambo wayatamba nechikwatacho netherlands iyo mutambo unotambiwa zuva ribodzi tiri kufara kuti yahwina kwai nomumhanyo mubodzi chaiwo akuita kuhwina patsono chaipo wakomana kuzondotenda kuti nanahasa wahwina ipapa rekai tigoona kuti musi womugoera wachazoita sei zuva rokutamba mutambo wokugumisira iyo mitambo yawo yozuva ribodzi iyi Tiri kufara kunyepai kuti Sikandaraza anotamba mutambo wekiriketi aiti andiye muZimbabwe wekutanda kuisiwa pamitambo iri kuda kutambiwa kuBritain achinzi anokona kugotengiwa nomari inoita mapondo ari kubvira pamakumi mana ozviuru 40,000 pounds pachirungu rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinenge zviri kutekaira sei tichigokunyepai zvinenge zvichiitika zvo katiringe dziri kuitika ipo pasi rese wara maposa kureketa kuno wari kutamba nokuita ufarira iwo wana mambo wokubelgium haa imi kai pakaita kunyangariwa ukafunga zvinhu zvakaitika kukongo kuno belgium iyi hino kuti wara maposa wo wari kunyanya dii rekai tirambe hedu takaringa kuti zvinenge zvichipera sei tiri kufara apo kare kunyepa yekuti trevor noah kwaye agopuwa mubayiro wenonzi erasmus prize aiwa tiri kumuti makorokoto toramba tichimurwera manja nonyaya yekusekesa vanhu kwacheku idi ndipo munotoona kutoti pari bebasa riri bebasa nokutoti mamwe mabasa ari noti newamwe ari bebasa ndo ari kutoita kuti vanhu vararame zvisvinu fungai kuti tirevha noa kundoita kuti vanhu vakwachuke achingopweteka vanhu vache ari kubva aita kusekesa vanhu zvekuti anoramba achindoita makutukutu nemakutukutu omari zvache mbi yedu hino kuti weduwo tichawaitawo sei ana marabhanani akapfupi wakambozvizama asi mm, zvinenge zvisiri kuita ba zvisvinu rekai tirambe takaringa hedu tirimo musouth africa mopo kare kwai nyika yesouth africa iri kukurudzirwa kuti iingidzire nyaya yokuita mushonga pabodzbo nokubata wanhu chirwere chorumhungwe chotb rekai tigoramba takaringa kuti zvinopera sei ipapa asi haa paribe chisvinu rekai tione kuti vanozviita sei heno kuti mari idzo vari kudziisepi asi ipapa ndipo patinotoona kutoti haa iwo ana dhona awa ndo wakatotikonera munyika medumo zvingadai zvakaita kunyangarirwa chaiko nokuti mabiri anoita mari mapfene yaya haa paisara paribe kana chinhu rekai tione kuti zvinoita sei mberiko kumalawi wachakwera wapwinya mbasha dzawo wakati wanhu wese kaite kalikili kuita kubatsirana kuti nyika yedu iite zvisvinu pokale izvi zviuringika nokuti kupfuura kwaita iye fredhi ashaikoro fredhi yakaita kuvhiringidza vanhu chaiko kumalawiku yakaita zvinhu zviri bekumbooneka rekai tione kuti vanobatsirika kusvikira papi heno kwedu kukaisiwawo masoja anoenda kowayamura kuti zviite zviri nani dai wandoita wavabatsira ndo patinoda kuona sadak ichireketa kana chibodzi zvino apa yabvaita kuti ziro kureke kuita kunge wakarara hawo hino kuti wakapfumbisiwei chakaita kuti watadze kana kureketa kana izwi ribodzi haro kuti Freddy haa uyayu wanhu wokumarawi no muzambiki no madagascar tiri kuziwai tinemi palibe kana chibodzi zvakaita kuoma chaiko kwaiwaye wakada kuita kuibisa hurumende nochisimba masoja iko kugambia ipapa watanda manji kuendesiwa kudalo dzimhosva haa munotoziva kuti nyaya yacho ibodzi kana wandoita izvozvo ukazobatiwa aiwa kwaakutokwacha muhwakamu dzimwe nyika dzii dzino adzaita kuti tiri kuuraya unobva wandokwamuriwa uchibva wangogwemiwa uchibva wapfa zvakadaro zvotopera zvakadando heno ticharamba takaringa kuti vanoipedza sei kuliberia kwaiipapano rimwe sangano rokuamerica vanhu wekuamericawo vari kufara banhu kutyohwa kuri kuita kodzero dzowanhu wokuliberium rekai tione kuti zvichapera zvakanaka chere kana kuti zvinochinja tinoramba takandoringa ipapa nekuti pakaita kunyangariwa nhau yokugumisira vamwe vanhu vagotoringa kuti kwai masangano anoita zvekuferefeta vanhu pasi rese anosanganisira ana interpol pabodzi poona ana fbi naana mi6 nevamwe vakadano dando waari kuringirwa kuti wagotandepo kare kuringa zvinhu zvakabatiwa kuti ndozviri kuitika pakutekaidziwa kwomari zvisiri pamutemo ichiwachiwa nomari pabodzbo ichiwachiwa nomagoridhe romuzimbabwe rekai tirambe takaringa kuti zvichapera mushechere kana kuti zvichapfutsira vamwe vanhu ipapa nokuti vanhu vakaita sana ubedenjere ndivo vamwe vanhu wari kutoda kutotanikiwa ipapa haa heno kuti akavhiringana nani akabva amuita kuti zvidandi asi pakaita kunyangariwa nhamo inesu wanhu wemuzimbabwe tikareka kuvhota zviri nani takadaro zvedu mabuja ndini wenyu mhanduwe wonhau